Kalla jgħid. Ħa nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard. X'ikun dan l-logħob tal-azzard? L-logħob tal-azzard eh, Alfred jew inkella bl-Ingliż eh, nafu bħala gambling. Huwa meta persuna tilab tatwa l-attività tal-lob imma waqt dik l-attività il-persuna qiegħda tirriskja flusha. Jiġifieri l-persuna qiegħda tilgħab ammont ta' flus bit-tama normalment li terġa' ġġib il-flus li hija tkun għadha kemm tilfet. U fil-verità titlef iktar. Hekk hu, normalment, normalment dak li dak li jiġri. Allura importanti, Alfred, li Ma naqtgħux linja u ngħidu li l-logħob tal-azzard huwa ħażin, imma rridu nattwaw il-prattika b'responsabilità, hux hekk? Meta qed ngħidu logħob tal-izzard qed tgħid li wieħed imur il-casino, pereżempju, jew inkella għax jiena jinkwetani l-fatt li hawn min joqgħod jilgħab mid-dar. Ekku. U li tilgħab id-dar naħseb li hija perikoluża. Illum il-ġurnata naħseb bl-online saret iktar faċli wkoll. Ekku, il-logħob tal-azzard b'Tiziana jkopri kemm kif qed jgħid Alfred il-logħob fil-land-based gaming parlours li huma casinos, ħwienet tal-logħob liċenzjati mal-Awtorità Maltija għal-Logħob, imma iva, eħe, ukoll il-persuna llum il-ġurnata bl-avvanzi kollha teknoloġiċi tista' iva tilgħab logħob tal-azzard jiġifieri tirriskja flusha waqt logħba mill-kumdità ta' darha. Naħseb dik tiġi agħar. Għax fil-verità min ikollu l-vizzju tal-logħob li jilgħab mid-dar ħa tqum filgħodu inti u sibt il-casino d-dar biex ngħid hekk, le? Għandek għandek aċċessibilità ikbar iva imma xorta ma nistgħux ma nsemmux il-punt li kemm jekk tkun f'każino, kemm jekk tkun fuq il-kumdità tas-sufan tiegħek f'darek, importanti li tkun responsabbli u timxi mal-kontrolli kemm ta' ħin u kemm ta' flus. Sewwa, issa, jeżisti logħob kontrollat jew inkella logħob dejjem irid jieħdok? Ħa nagħti eżempju, pereżempju jiena meta mmur cruise, fuq il-cruise naf li għandi ġimgħa Relax, nagħmilha dejjem. Nieħu, ngħid miegħi ħa nieħu five hundred euro pereżempju jew four hundred euro, ngħid daw ħa nużhom biex filgħaxija mmur noqgħod ngħaddi naqas żmien il-każinò u nieħu gost. Kif jgħaddi l-cruise? Daqshekk. L-ewwel nett għandi dak il-four hundred labthom lesti. Tlifthom jew irbaħt xi ħaġa, però mmur aktar biex nieħu pjaċir. Kif jgħaddi l-cruise ma nitħajjarx immur x'imkien ieħor, pereżempju. U li jekk jispiċċawlek ma ddurx għal pereżempju flus oħrajn. Tiġik it-tentazzjoni li tkun il-cruise tlift tant u forsi nfaqt mi oħra ħanajtek. Mm. Għax qiegħed holiday, imma qiegħed holiday. Imma jista' dak il-mument iqabbadni t-triq jew le? Ara, il-logħob, ħa nibdew minn hemmhekk, dejjem għandu jkun regolarizzat. Issa barra mill-logħob regolarizzat, inti għandek ikollok kontroll intrinsiku kif qed tgħid tajjeb ħafna inti. Jekk inti mort fuq cruise u għandek ammont ta' flus iddedikati għad-delizzju tiegħek, Mela dawk il-flus inti għandek kontroll monetarju u għandek il-kontroll ta' ħin ukoll. Jiġifieri inti għandek ammont ta' sigħat fuq dan il-cruise li ħa tiddedika għad-delizzju tiegħek. Jiġifieri inti qed tikkontrolla l-attività per se, b'mod intrinsiku. Issa, it-tentazzjonijiet dejjem ikunu hemmhekk. Normalment meta ġukatur tiġih il-kilba, Meta, Alfred, meta jerbaħ ammont, per eżempju, inti. Kapaċi tieqaf u titlaq. Ekku, hemmhekk il-persuna għandu jkollu jkollu kontroll fuq innifsu. Ħafna jgħidulek isma' jiena erbaħt dal-ammont, kuntent u that's it. Ħadd ieħor jgħidlek isma' la rbaħt dak l-ammont, ħa nirriskja ftit oħra. Noqogħdu attenti llum il-ġurnata kemm nirriskjaw. f'liema postijiet nirriskjaw. Għax li jiġrilek, il-logħba ħattik irbaħt, jien naf irbaħt mitt ewro pereżempju, inti tgħid ħa nkompli forsi nirbaħ mija oħra. U fil-verità titlifhom kollha terġa'. Ekku, dik dejjem it-tentazzjoni ta' dik il-logħba. Issa li taqa' ftit għat-tentazzjoni hija mod. Li taqa' t-tentazzjoni b'mod regolari dik hija dik hija kwistjoni oħra li li l-persuna hemmhekk tibda tbexxaq ftit ftit it-tieqa għall-problemi tal-vizzju. X'inhi d-differenza ma' bejn gaming u gambling? Iva, gambling kif għedt diġà għandek il-logħob tal-azzard meta inti qed tirriskja flusek waqt il-logħba. Gaming inti qed tilgħab mingħajr dak ir-riskju li inti ħa titlef ammont ta' flus. Free games, console gaming. Illum il-ġurnata minħabba l-avvanzi fit-teknoloġija rridu noqogħdu ftit attenti għaliex qegħdin jidħlu jidħlu terminoloġiji ġodda moderni anke fil-gaming bħal loot boxes, bħal skin gambling. li qegħdin iddaħħlu bil-mod il-mod il-kunċett ta' logħob tal-azzard anke anke fil fil-gaming biex niftehmu. Fejn jidħol il-gaming irridu noqogħdu attenti wkoll kemm inqattgħu sigħat f'din l-attività. Minn hawnhekk niġbed daqsxejn l-attenzjoni tal-ġenituri hemm barra biex iżommu iżommu il-kont fuq it-tfal tagħhom vis-à-vis time management. Tajjeb li t-tfal jilagħbu, ġifieri l-gaming għandek il-pożittività fih innifsu wkoll, it-tfal iħaddmu l-intellett, il-fine motor skills waqt il-gaming, jissoċjalizzaw ukoll illum il-ġurnata, Imma jekk minn siegħa fil-ġurnata nibdew nitilgħu għal sagħtejn, tlieta, erbgħa, il-gaming jibda jieħu l-number one place fuq il-xogħol tal-iskola, fuq l-istudju, eċċetera, hemmhekk naqblu li mhix attività li tkun prattigabbli u ma tagħmilx ġid Mhux għat-tfal tagħna biss, ta' żgħażagħ illum il-ġurnata u anke fejn jidħol gambling għall-adulti fuq 18-il sena. Ma rridx niddivja s-suġġett imma eħe noqogħdu attenti wkoll ġenituri illi llum il-ġurnata għandna kollox anke l-credit cards saved fuq jien naf it-tablets tagħna eċċetera u hija faċli illi t-tfal daħlu xtrajna l-logħob li ridna eċċetera Huma sinjali dawk ukoll. Iva. Inti għamiltha darba, tnejn, tlieta, tissib il-flus u qed tibqa' All right, forsi s-sens għadu mhux qiegħed hemm, naf li intom anke tagħmlu proġetti fl-iskejjel, imma. Hekk hu, irridu nilqgħu mill-etajiet teneri tagħna fis-soċjetà tagħna. Aktar u mbagħad ma l-persuna tikber fl-età u aktar ma l-attività tal-logħob tidħol fir-rutina tal-ħajja, is-sinjali huma diversi. Il-persuna taljena ruħha mill-aktar affarijiet importanti. Taljena ruħha għax tibda taħrab. mill-problemi li s-soċjetà tiffaċċja through l-attività tal-gambling. Barra l-aljenazzjoni, il-persuna tibda tirrikorri għal gideb, għal tibdil fl-atteġġjament, il-persuni ta' madwarha jibdew jindunaw li m'għadhiex li kienet, ommi m'għadhiex li kienet, kont immur inżurha u tbiddlet fir-rutina. M'għadhiex issajjar għaliha nnifisha, m'għadhiex tagħti kas tal-pensjoni. Qabdet pereżempju ma' grupp li saħansitra qiegħda tmur fi ħwienet tal-logħob fejn qed tqatta' ammont ta' ħin hemmhekk. Hawnhekk jiena ndur fuq it-tfal ta' dawn il-ġenituri u nħeġġiġhom biex jinteressaw aktar ruħhom fir-rutini tal-ġenituri tagħhom. Għaliex normalment hemm, jekk aħna. Anke nies ta' ċertu età jistgħu jaqgħu f'dal-vizzju. Ekku, ekku, ekku, ekku. Għalhekk niġbed l-attenzjoni tat-tfal biex jinteressaw ruħhom fir-rutini għaliex jekk ma nżurux lill-ġenituri tagħna, ovvjament ma nkunux nafu x'qegħdin jagħmlu matul, matul id-daily life tagħhom. Jiġifieri s-sinjali qegħdin hemmhekk, tajjeb li nagħrfuhom, imma wkoll is-sapport u l-għajnuna s-soċjetà tipprovdiha wkoll. Aħna bħala Fondazzjoni Logħob Responsabbli, dejjem nirrepeti, għandna l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777. Inħeġġeġ lil kull min qed jarani bħalissa u jħoss ġewwa fih li għandu problema u li għandu bżonn is-sapport, biex jikkuntattjana fuq dan in-numru, din hija linja ta' għajnuna kunfidenzjali u tinżamm l-anonimità assoluta. Nisimgħu l-karba, għandna staff professjonali, nisimgħu l-karba ta' dawn in-nies u nagħtu s-sapport kif nistgħu. Barra mil-linja ta' għajnuna nazzjonali, jekk persuna saħansitra tistħi jew tiddejjaq in any way possible lis-sema leħinha tista' tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt bottom right hand corner hemm il-għażla taċ-chat taċ-chat line u flok is-sema leħinha tiċċettja bil-oġġett teknoloġiku tagħha. u tirċievi l-istess għajnuna. Anke jekk trid issaqsi mistoqsija, ġifieri importanti, mhux kull min irid isaqsi xi ħaġa ġifieri għandu l-vizzju jew dieħel fih. Ġie xi ħaġa interessanti li wieħed xi kultant naħseb anke aħna nitfgħu naqra piż fuqna nfusna, nibdew ngħidu hi l-qax jekk ħa nitkellem, jiġifieri dħalt fil-vizzju. Però mhijiex xi ħaġa ħażina qatt illi wieħed ipoġġi bilqiegħda, jekk għandek mistoqsija, Neħħuha minn fuq moħħkom għax kultant li titkellem. Il-linja hija wieħed seba' seba' seba' u x'hekk. Meta nċemplu 1777 ħa tibqgħu kunfidenzjali. Anki jekk hemm xi ħadd fil-familja tagħkom iva. illi daħal fil-vizzju tal-logħob. Nistgħu nċemplu b'mod kunfidenzjali, hux vera? 1777 mela 1777. L-aħħar mistoqsija logħob responsabbli huwa kunċett importanti jew le. Ġifieri għandna iva. nilagħbu jeżisti moment fejn tajt inti ħa tilgħab bil-kontrolla. Iva, hemm responsabilità ta' twam f'kull f'kull fażi ta' ħajtek. Jiena personalment hekk nemmen. Allura fid-delizzji tiegħek għandek tkun responsabbli wkoll. F'kwalunkwe delizzju hawnhekk qed nitkellmu fuq il-lob il-lob tal-azzard, il-gambling. Iva, jekk persuna tattwa l-kontroll fil-ħin tagħha u tattwa l-kontroll fil-finanzi tagħha, iva, l-attività tal-logħob tal-azzard tista' tkun attività rikreattiva, soċjali u ta' divertiment. Nerġa' nirrepeti, il-problemi jinqalgħu meta niżgarraw fil-kontrolli tagħna, imma s-sapport qiegħed hemm. Mela n-numru huwa 1777. 1777 hija l-linja li se tgħinkom jekk taħseb li int jew xi ħadd mill-familja tiegħek għandkom problema tal-logħob esaġerat, tal-logħob tal-azzard. Minn hawnhekk nirringrazzjaw lil Kane Said, grazzi ħafna Kane. Mela, minn hawnhekk se mmorru għall-mument ta' reklami, se nilqgħu magħna mbagħad lis-Segretarju Parlamentari Alex Muscat, miegħu se nitkellmu dwar pereżempju s-servizzi taċ-ċertifikati tat-twelid u ċ-ċertifikati tal-mewt, pereżempju meta jmut xi ħadd, għaliex ikollna bżonn iċ-ċertifikat tal-mewt tal-persuna? Ilbieraħ kont qed ngħid illi skont l-istatistika f'Malta bej wieħed u ieħor imutu fis-sena mat-3,300 persuna. Imma jitwieldu fis-sena wkoll f'Malta mat-3,300 persuna. Jiġifieri daqs kemm imutu Qed jitwieldu s'issa f'pajjiżna. Bqgħu magħna.